Döwür şeýlemiş. A gyz, näme hanmydyň sen? Geýinýäsiň beýle gymmat. Her ýaglygyň iki goýun, her ýüzügiň bir bedew at. Her köýnegiň bahasyna alyp boljak iki sygyr. Iller geýýär, menem geýjek. Döwür şeýle. Döwür. Gelin, näme dänjirýärsiň? Çüýredimi öňki diýşiň? Altyn seni ýigdeltmändir, kyrk bolupdyr otuz ýaşyň. Hem pul seçdiň, hem garradyň, hem diýşiňe berdiň jebir. Iller şeýdýä, menem şeýtdim. Döwür şeýle. Döwür. Abaw ýigit, bu ne boluş? Ýeňsäň saç iki ugurjak. Bu gün erte ogluň bolsa, sallançagam ýasap boljak. Hany derew il görmäkä, her taraşa tarap ýüwür. Iller şeýdýä, menem şeýtdim. Döwür şeýle. Döwür. Goňşym diýdi, Toýdan bäri iş edenok, oglum Anna. Ogluň Anna iş edermi? Öýüniň goşy dokuz tonna Ojakda-da öwüt-eti bylkyldap dur, bygyr-bygyr. Wah, şeýdýäs-dä, biz guraly. Döwür şeýle. Döwür. Durdy gardaş, konwertiňi atma poçta ýaşşigine, içdigini görmesem-de seredeýin daşlygyna. Muň yzynda goluň ýok-la. Näme barka, içini çöwür. Çöwürmäge gaýrat ýokdur. Döwür şeýle. Döwür. Käbirden hem, eserleriň setir sany çykdy çenden, kitaplaryň galňadykça ýukalýarsyň günbe-günden. Setirleriň arasynda ne ýürek bar, ne-de bagyr. Şu gün köýken besdir maňa. Döwür şeýle, döwür. Omzy bilen bir gojany kakyp geçdi, Daýaw oglan, ýeri köçäseňaňokmy, garynjygy doýan oglan, degmedige ýylanlaram degmezmişin, ömür, ömür! O diýýäniň ertekidir. Döwür şeýle. Döwür. Onatogly köşk gurupsyň, Keşşik aga, berekella! Ýöne bu on köpüräk dälmi, dört-bäş sany gara kelle. Görýän ol bir aýlyk däl, kisejigiň örän agyr. Şu gün wagty ur çolpyny, döwür şeýle, döwür. Moskwiçli, žigulili köp duşupdyň uly ýolda, bu gün bolsa garažyňda lowurdap dur mele Wolga. Bir başyňa näme gerek, munça rul, munça tigir. Satýas, alýas, alýas, satýas. Döwür şeýle. Döwür. Köşek, nirä howlugýarsyň? Ajalymy jenaýatda. Kabinaňda mele gelin, özüň bolsa juwan atda. Bäş-on minut giç barsaň-da, toý eýesi eder, sabyr. Döwri görä sürmek gerek. Döwür ýüwrük. Döwür. Agam, öýüň gyzyl pürçük. Paşyrdap dur. Gahatlyk ýok. Ýöne mydam tut-da bas siz, howlyňyzda rahatlyk ýok. Ýaprak iýen gurçuk ýaly ulyň-kiçiň şagyr-şagyr. Oglum, şoňa bizem haýran. Döwür şeýle. Döwür. Aý goňşy jan, aýaklaryň kesildi-le işigimizden, ozallar-a tä ýatýançak düşmezdiňam düşegimizden. Ýatlaşardyk geçenleri, okaşardyk goşgy, şygyr. Şygyr-pygyr ýatdan çykdy, döwür şeýle, döwür. Maňa zenin takyrap ýatyr, pylanyň hem uklap ýatyr, gerek zady, geçgel zady haçan aljak Mämmet müdir? Bigün-migün, ertir-ertir, Gutardy-la takat, sabyr. Zat bermeseň, zat berlenok. Döwür şeýle, döwür. Aý, dogan jan, allap durma bakyp ulyň görejine, iň bolmanda birje çyny goş ahbeti söz içine. Seň ýeriňe men utanyp ýüzüm boldy gara kömür. Allamasaň iş bitenok. Döwür şeýle. Döwür. Keýgim, indi çaga däl sen. Çen bolupdyr, düzel senem. Hana seret, hamyry-da ýugrup otyr garry eneň. Hana derrew eliňi ýuw-da, iýjek nanyňy özüň ýugur. Ejem jandan aýlanaýyn. Döwür şeýle. Döwür. Ak gyz, näme ýeke özüň entäp ýörsüň ýary gije, daş işikde ýola bakyp tas doňupdy garry ejeň. Irräk gelip bilmediňmi? Nirelerde çekdiň, şöwür? Şahyr, sen bir menlik bol-a. Döwür şeýle. Döwür. Ahow inim, düýn dälmidi öz dostuňa wepaň hakda güp-güp edip gant deregine ant içýärdiň, tokga-tokga. Indem oňa şyltak atyp, düwläp ýörsiň, gübür-gübür. Işim bitdi, antym ýitdi. Döwür şeýle. Döwür. Öňümden bir ýigit çykdy, ýetmiş ýaşly garry ýaly. Düýnem daýaw bir ýigitdi, dagda biten garga ýaly. Bu gün bolsa garynja dek zordan ýörýär gybyr-gybyr. Şahyr, ýör bir üstleşeli. Döwür şeýle, döwür. Soradym men döwre bakyp. Dogrudanam şeýlemiň sen? Hany antyň, hany haýaň, serhoşmyň sen, telbemiň sen? Döwür maňa jogap berdi. Men hemişe size bagly. Ulaldýan hem adam ogly, kiçeldýän hem adam ogly. Biri çekýä ýagta tarap, biri çekýä gijä tarap, uly çekýä ula tarap, kiçi çekýä kiçä tarap. Bezedim men egniňizi, doýurdym men garnyňyzy, Ýöne weli käbiriňiz ýele tutup burnuňyzy, bar garany maňa sürtüp, etseňiz-de uly gowur dünýe döräp bolan däldir, meniň ýaly uly döwür. Siz etmeli ömri ömür, siz etmeli döwri döwür. Adamyň päli. Çölüň howasyn garyp tozany, şilliň bir göwre barýa uzaga. Asly şeý.